Nan dam cio hna maw? Lungmali post thongchimnak in nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thonghni kum kul le kum thum biang rei thlep niruk zan lei thongchimnak kan rak thok ṭhan lai. Tuzan lei kan chim dingmi thawngpang tlangtar cheukhat hna cu Matupi Hakha kar sac ralhrang sakhan an kah tactical commander tel in ralhrang pathum an thi Shanni hriamtlai SNA sakhan pahnih PDF nih an kah caah sac ralhrang nih cunglei in a kah bom hna mipi pali an thi Myanmar ram suimilam kul le li chungah Covid zawtnak hrik minung zahnih le pariat sinah an hmu ṭhan hna Mizoram le Manipur ramri hleiah Mizoram nih humhimnak latu palik an chiah hna timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. Matupi Hakha kar sac ralhrang sakhan an kah, tactical commander tel in ralhrang pathum an thi. Chin ramkulh Matupi le Hakha kar sac ralhrang sakhan pakhat cu CDF Matupi nih May ninga zanlei suimilam pali ah an kah hna caah ralhrang lei tactical commander Colonel Sulintet Mecha pakhat le commander a mawṭaw mawng pakhat an thi. Hi kahdohnak cu CDF Matupi battalion pakhat nih an kah hna caah caan karlak Matupi ah an vun chia chungmi tactical commander Colonel Sulintet telin ralhrang pathum an thih hi a si. Mah pinah ralhrang sinin MA3 meithal zunkhat zong an lakpiak hna. CDF Matupi cu him tein hnu an pil ṭhan tiah kan theih. Matupi peng chungah sac cozah rian hma kal dingin a bawmmi rianṭuantu hna thimnak zungah rian a ṭuantu hna le zung dangdang rian a ṭuanmi zong fakpiin kan doh cang hna lai caah Mipi hna nih thawng kan thanmi nan zulh cio nak lai. Kan i nawl hna tiah CDF Matupi nih May niruk ah than ca an chuah. SNA sakhan pahnih PDF nih an kah caah sac ralhrang nih cunglei in a kaa bawmh. Mipi pali an thi. Sakain ramṭhen Humalin peng chungah ummi sac ralhrang kuttang Shiani SNA hriamtlai phu sakhan pahnih cu PDF ṭangṭi phufan nih luhhnawh in an kah hna i an fak ngai caah sac ralhrang nih raltuknak vanlawng in bom a thlak hna tiah Humalin mu cu PDF nih an langhter. April nili zing suimilam paruk ah Humalin peng Nantawng U khua um sac ralhrang lei a ṭangmi Shan nih hriamtlai SNA sakhan cu PDF ṭangṭi phufan nih luhhnawh in an kah i suimilam pakhat tluk an roh hnu ah an sakhan an lak khawh. Cupinah Ngupin khuaum sac ralhrang le an kuttang SNA sakhan cu PDF ṭangṭi phufan nih luhhnawh in an kah caah ralhrang lei an fak ngai. Mah caah sac ralhrang nih raltuknak vanlawng in bom theilung pali misal lung pahnih an thlak caah Ngupin khua mipi pali an nunnak a liam pinah inn pali zong a kang, sianginn zong an rawk dih tiah cathanh ah an langhter chih. Cu kahdohnak cu Humalin PDF ṭangṭi phufonh hna a simi Khaṭi pengkomh battalion 1 HPDF-124, HPDF le HPDF Mucu hna kan si. Mipi hriamtlai phufonh in hliamhma a tuarmi kan um hraw lo. May ninga zanlei suimilam pali tluk ah Humalin le Phawngpin hriamtlai fonh sakhan pakhat cu Nasdaq khua umhmun a khuarmi sac ralhrang le Shan nih hriamtlai SNA, Meitei hriamtlai phu fonh hna nih 60mm hriamngan in voi hra tiang an kah hna caah mipi inn hna zong an rawk tiah an langhter. Nongci-ain palik sakhan drone bomb an thlak caah sac ralhrang pathum an thi, hleihnih hliam an tuar. Sakain ramṭhen Nongci-ain palik sakhan cu drone bomb in an thlak hnawh hna caah sac ralhrang pathum an thi i hleihnihnak tlawmlo hliam an tuar tiah PDF-0 Battalion 7 ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. sac ralhrang thazaang sawmthum tluk umhmun an khuarnak palik sakhan cu Mei nithum zanlei suimilam pathum tluk ah drone bomb pali in an thlak hnawh hna hi a si. Bawm kan thlak hnawmi nih an umnak in dingteo in a khen caah inncung di zong a rawk dih. Hi inn ahhin drung rawhnak seh ciammar an chiahmi zong a rawk chih. Bawm kan thlak hna a tlawmpal in nan kan bawm lai lo maw tiah ralhrang pawl cu an au len tiah a cunglei PDF upa nih a chim. Kahdohnak kan tuah lioah sac ralhrang cu an cawl ngam lo. Meithal zun nga tluk lawng an puah i dai tein an um tiah a chim chap. A luancia April ni hleiruk lio zongah Minmu peng ṭhawlkeih pakhat ah PDF ralthuam aa hrukmi sac ralhrang pawl cu PDF Zero Battalion 7 nih kuthlonh bawmh in an rak doh bal hna tiah kan theih. Tapeicin peng khuate a khangtu le thilri a firtu sac ralhrang PDF ṭangṭi phu fon nih an kah hna caah ralhrang pahra an thi. Mandalay ramṭhen Tapeicin peng khuate hna a khang i thilri a firtu sac ralhrang cu PDF ṭangṭi phu fon nih an kah hna caah ralhrang pahra an thi, tiah Taw Sing Yan Guerrilla phu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. May ninga zing suimilam pariat le cheu tluk ah sac ralhrang sawmruk tluk nih Lapangkung khua ah lut in mipi thilri an firpiak hna pinah Sutaw khua mipi in innhlei nga an khangpiak hna. Mipi thilri an firpiakmi pawl an phurh lioah Tapaicin peng PDF ṭangṭi phu fon hna nih an va kah hna i sac ralhrang zu an rit lio a si caah pahra an thi, kul hrawng hliamhma an pu tiah theih a si. Kan va kah hna caah ralhrang pahra tluk an thi i pakul hrawng nih hliamhma an pu. Cuchung ah kutke a bulmi an tam tiah Taw Sing-yan Guerrilla in ṭuanvo ngeitu pakhat nih Khatit media ah a chim. Cu kahdohnak a daih hnu ah Takong khuapi in mizaw phurnak mawṭaw pathum nih sac ralhrang ruak cu an va lak hna i zanlei sang ah Takong khuapi thlanhmun ah an vui hna. Cu kahdohnak ah tapeihcin peng pakhat phah, TBK Ṭawsingyang Gorilla le takong pakhat phah hna i bawm in kan kah hna tiah Ṭawsingyang Gorilla in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. sac ralhrang sin thawngpang a petu nu le sac kuttang rianṭuan khuabawi pakhat thah an tong. sac ralhrang sin thawngpang a petu a min a thang ngaimi nu Daw Nui Nui Su cu a inn chungah thah a tong tiah kan theih. Mandalay ramṭhen Sotchungpo khua ah a ummi Daw Nui Nui Su cu May nili zan ah mipi hriamtlai phu ti theih lomi nih amah inn chungah an thah hi a si. A takpum chungah meithal kuan hma he a inn chungah a thi tiah sangchungmi nih an chim. Mah pinah sac kuttang rian a ṭuanmi Mandalay ramṭhen Nganyatchi khuabawi Aung Tan Zaw cu May ni nga ah lakphak tidor in inn a ṭin lei ah cycle cungin mizeiti theih lo hriamtlai minung pahnih nih an kah caah a thi ve. Aung Tan Zaw hi sac nih rian pekmi khuabawi a si i khuachung mi zeidah an tuah? zeitindah an cawlcang timi hlat in ralhrang sinah thawngpang a pek tawn hna caah cu thil a tuahmi ruangah an thah hi a si lai tiah min langhter duh lo khuami pakhat nih a chim. Myanmar ram suimilam kul le li chungah Covid zawtnak hrik minung zahnih le pariat sinah an hmuhchuah ṭhan hna. Myanmar ram chungah Covid zawtnak hrik a kai thar. May ni nga zan suimilam pariat tiangah minung zahnih le pariat sinah hmuh an si ṭhannak kong ngandamnak zung nih thanca an chuah. Thonghnih kum kul le kum thum May nili zan suimilam pariat hnu in May ni nga zan suimilam pariat tiang suimilam kul le li chungah Covid zawtnak hrik a kai le kai lo minung Thong hleikhat le sawm kua le pakhat sinah chekhlatnak an tuah i cu chungah minung zahnih le pariat sinah zawtnak hrik hmuh chuah an si. Mei nili ah khuvi zawtnak hrik kai thar minung za le sawm kua le panga, mei ni thum ah minung za le sawm nga le panga le mei ni hnih ah minung za le hlei kua sinah zawtnak hmuh chuah an si i nikhat hnu nikhat zawtnak hrik hmuh chuahmi hna a kai lei a panh deuhdeuh tiah kan theih. Mizoram le Manipur ramri hleiah Mizoram nih humhimnak latu palik an chiah hna. Mizoram le Manipur karlak ramri ah Mizoram cozah nih palik ralkap a chiah hna. Mizoram ah luh sual lai phan ah le tuival hlei an hrawh sual lai phan ah vending in an chiah hna hi a si. Mizoram in Manipur lei a kalmi nih ramri veng ralkap nan hmuh sual hna ahcun ṭih ding an si lai lo. An kan vengtu an si tiah nan ruah hna lai tiah ṭuanvo ngeitu hna nih thawngthanhnak an tuah. Myanmar ram caah thla kan campiak u tiah Taluk pa a teitu Aung La Aung San nih a chim. One Championship middleweight ah aa thawngmi Aung La Insan le Taluk pa Phan Rong an i thawknak ah a rong hnihnak ah Aung La Insan nih teinak a hmuh. May naruk Myanmar zing suimilam paruk le sawmli tluk ah America ram Colorado state ah aa thawng hi a si. Tutan aa thawknak chungah teinak a hmuhka in bia a chimmi chungah Myanmar ram caah thlacamnak in rak kan bawm u tiah mipi sinah a chim hi a si.